si. Nan taksa an hrawktu hna si. Hi vaccine nih COVID a damh khomi a si lo. Hihi zawtnak hi that in that khuai khan search chommi si. Tiah a rak chimmi video te a rak thla i minung tampi nih kan rak zoh men 2020 atu tiang YouTube ah a video um ko zoh than te u khakha mah minu kha arian in an phuah cu doctor sinak an mu a nunnak lak hmanh an rak timh cu. A safety caah khan ai rak thup i a safety caah a nun himnak ding caah kha bia a chim ruangah hin mi tampi nih silent an rak timh cu. Mah minu kha Satan sahrang rianṭuannak a rami a si cu. Cucu Pathian a zaangfah i atu zong cu cu doctor nu nih interview tu an tuah ṭhan i Atu hi mi tampi nih an theih cang. Atu hi postcard a ngeimi million million in an zoh a zohmi hna nih khan atu kha Dr. Emanuela kha interview an tuah cuahmah cang. Kha lio chan kha. Atu a zom hmanh u vaccine nih covid a damh lo cu. Vaccine kha zawtnak taktak a si lo timi kha tu mi tampi nih an fiang cang. Lih a sinak hrokhrawl a sinak an tuah chommi minung an kan thah i an kan ṭihphannak covid vaccine chun kho lo dirhmun in lam an sialnak minung control an kan duhnak a si ti kha atu ah hin an theih dih cang cucaah cun ṭha tein vawlei thil kong hi ngai hmanh u nan fiang lai zeicahdah vaccine kha an kan chunhter ti si ahcun vaccine kan chunhnak nih a chuahpi ti si ahcun Kan thlarau lei Pathian i pehtlaihnak lei kha sahrang nih atu i siksiksik a chuah lainak nih khawn ṭhawl a duhmi cu a pakhatnak ah kan thlarau si. Kan thlarau si. Cun kan nunnak a si pahnihnak ah, pathumnak ah kan body si. Ka ka chim ṭhan lai. Atu i a ra lai dingmi sahrang nih minung pakhat an kan control khawhnak ding caah pakhatnak ah kan thlarau hi si. Pahnihnak ah kan nunnak a si. Pathumnak ah kan body si. Kan, kan, kan pum, kan taksa si. A pakhatnak vaccine si kha kan thlarau hmanhoktu, kan thlarau a zawttertu caah an rak sermi si. Bawipa nih finang pe hna seh. Covid Covid vaccine ai chunhmi paoh cu nangmah le nangmah ṭha tein a tah hmenh. Nai chunh hla le nai chunh hnu ṭha tein a zoh hmenh. Thlarau ah na ttha thu la. Bible carel Thlacam, Bawipa thangṭhat, Pathian kawlnak na thlarau nih na thlarau nih Pathian lei kaa hlannak kha zei si? A thazaang a derter lai. Depression, lungrawhnak, Pathian le i thil tuah duh lonak, na thlarau a ṭhawl lo ahcun, na thlarau kha a zeng ahcun, na taksa a ṭhawng, na nunnak nih vawlei Nuamhnak minung taksa duhnak lei a pil cuahmah lai. Na thlarau le na taksa kha na thlarau nih a tei khawh ti lo ahcun a ṭhawl lo ahcun na taksa kha muihnak taksa duhnak ah an pilpi cuahmah lai. Cuahcun vaccine ai chunh i ruah a ulh lomi tha a cam lomi thiang thlarau he aa pehtlaihnak a ngei lomi paoh cu kan chim hna lai. Thlarau lei ah nan pil cuahmah lai. Nan zia zong a chia cuahmah lai. Taksa duhnak zong a pin cuahmah lai. Nan, nan thil lungput zong a thurhnawm cuahmah lai. Nan tha thu cuahmah lai. A hlan bantuk in nai liklak kho lai lo. A hlan bantuk Pathian thangthatnak zong na active kho lai lo. A hlan bantuk in Pathian rian tuan zong ah na active kho lai lo. Pathian lei duhnak kha a zor cuahmah lai. Cucu COVID-19 vaccine nih thlaraulei zen dingah a chuahpimi a si. Tahchunhnak ah, na fiannak dingah na taksa a dam lo tikah na taksa chungah zawtnak a chuah tikah khan na tha dih. Rian na tuan kho ti lo. Kha zawtnak nih na sining kha a tlaih bak. Zeitluk i gym a tuahmi a ṭhawngmi zong kha pa ṭhawng kan timi hna zong khi An zawt ahcun ihkhun cungah an a teng ko. Zeitluk i a rian a ṭuan ṭhawkmi zong an zawt ahcun kha zawtnak te nih khan a tengh hna i an thi lo nain an thazaang a dih ko. An ka thawtnak, an rian ṭuan duhnak a tengh. Cu bantukin kha COVID-19 vaccine nih na thlarau kha a tengh cu. Na thlarau a thazaang kha a tlaih. Na thlarau kha a zenter. Cucaah cun rawl ulh lengmang hau kan chimh na. Nangmah tein rak ka chek men. Vaccine ai chun mi, nai chun hlan, nai chun nu thlarau lei ah, rul nu ulh lo, Bible le lo thla na cam lo ahcun, Na um sawhsawh ahcun na thinlung na ruahnak taksa nih an tei cuahmah lai. Taksa duhnak in na ṭhang lai. Huatnak na ṭhang lai. Mi dohnak, mi soiselnak, biakinn phak duh lonak, Bible manin na kau hnga maw? Mu. Khrihfa ka si ve ti Bible hna na rel hnga maw mu? Thla hna na hei cam kho hnga maw mu? Na nunnak kha na thlarau a tlaih cangah cun na thlarau a zen cangah cun taksa le in a khat cuahmah cucaah cun vaccine nih ai tinhmi cu sahrang siksiksik nih pakhatnak ah kan thlarau zenter tlaih kha ai timhmi cu si cucu mi vialte an a chunh 75% nih covid vaccine an a chunh ti si seventy-five percent nih Covid vaccine an i chunh ti a si. Zoh law kan tam an tam bak tinak a si cu mu. Kha. Cucaah cun zeitindah na thenh lai? Zeitindah na vaccine kha thenh khawh si? Hallelujah. Bawipa vel a Bawipa vel a ṭha a lian ngan tuk. Kan theih lomi, kan tuah sualmi kha Bawipa nih luatnak an kan pek. Kan theih ko nain kan tuahmi kha cu Bawipa nih dan an kan tat, an kan chimh hrin. Nain Covid vaccine cu thei loin chunhmi a si caah Bawipa nih Satan nih rep a chiahmi khan luatnak lam an kan serpiak. Amen. Satan nih rep a chiahmi khan kan theih loin kan hngalh loin an kan chunhtermi a si caah Pathian nih kha vaccine in kan taksa chungah a ummi vaccine kha chuahnak lam laknak lam kan thlarau a ṭhawnnak ding caah Pathian nih exit an kan tuah piak. Hallelujah. Bawipa nih sunparnak co seh. Cu caah cun manung nih timh ciammam te kan halh ko kan tuah kan fiang ko nain Pathian nawlbia kan pah i Bawipa nawl kan ngeih lomi cu ṭih a nung tuk. Sahrang na rat tik zongah Jesuh maw nai thim lai sahrang timi thim ding na theih ko na tiin sahrang nai thim ahcun luatnak lam a um lo. Kan chimhnak. Cucaah cun vaccine chunh cu theih lomi chunhmi si caah sahrang repmi teihmi kan si ca Bawipa nih a ṭhawnnak in luatnak lam an kan ser piak cucu zeitindah na tuah lai pakhatnak ah sual ngaihchin thla na cam lai tha te ngai law tha te ngai law a cin kan law pakhatnak ah God I am sorry Bawipa rak ka ngai thiam Bawipa ka ngai thiam COVID-19 vaccine kai chut mi hi ka theih lo cha si ka ngai thiam tiah Pakhatnak ah Bawipa ngaihthiam na hal lai. Bawipa ngaihthiam na hal lai. Bawipa zaangfah na nawl lai. Bawipa sinah ngaihthiam peknak na hal lai. Amen. Pahnihnak, Jesuh Khrih thisen cu kan sual kan palhnak A chinhtu thisen a si i kan sual kan palhnak an kan ngaithiamtu thisen cu Jesuh Khrih thisen lawnglawng a si. Halleluja! Kan sual kan palhnak kan that lonak an kan ngaithiam khotu an kan ṭawl khotu hi thapiat a si lo, doctrine a si lo, oneness Trinity zong a si lo, UPC e Baptist e zong a si lo, degree a ri lo e zong a si lo, a rum e rum lo e zong a si lo. Amen. Ti thiang zong a si lo. Kan sualnak, kan palhnak, an kan ngaithiam kho tu cu Jesuh Khrih thisen lawnglawng a si. Amen. Cucacun pahnihnak ah Jesuh Khrih thisen in Na pum chung i ummi COVID vaccine kha nai thenh lai, zumhnak in. Jesuh Khrih thisen in nai ṭawl lai. Jesuh Khrih thisen in na chunglei ummi COVID nih vaccine nih a ummi na taksa chung ummi kha zumhnak in nai thiet lai, zumhnak in nai ṭawl lai. Cucu pahnihnak ah a biapi tukmi a si. Amen. Tucu kan luatnak lam a si. Bawipa nih an kan lakpiak lai. Bawipa nih kha chung khan zawtnak Jesuh Khrih min in damnak kan hmuh bantukin kha na chung i zawtnak kha Bawipa nih an lakpiak lai. Hallelujah. Pathumnak That is it, ti si ahcun a biapi tukmi cu Thiang Thlarau Amen! Thiang Thlarau mei alh na hal lai. Hallelujah! Thiang Thlarau mei alh na hal lai. The fire of Holy Spirit is. Bawipa ka pummi Thiang Thlarau mei alh in rak ka khang. A ropmi vialte rak ka khang. Ka chung ka taksa chung ummi Satan nih a tuhmi Satan nih a chiahmi a ropmi vialte Ka pum chungah a ummi a thurhnawmi vialte, Bawipa nangmah nih na chiah lomi thilri vialte kha Thiang Thlarau nangmah nih rak ka khang tiah pathumnak ah Thiang Thlarau bawmh na hal lai. Taksa thar rak ka pe, thithar rak ka pe, organ thar rak ka pe, a thar in sersiamtu Thiang Thlarau kan nun kan taksa a thar in an kan sersiam tu thiang thlarau kha pathumnak ah risi thar an chuahtu thiang thlarau kha na sawm lai i na te cun bawipa sinah thla na cam lai i na taksa chung ummi vaccine kha sahrang nih a chiahmi na thlarau a zawttermi na thlarau a zentermi na thlarau thawng lo ding a tlaihmi kha kha vaccine kha bawipa an lak piak lai i Bible na rel lai Cun rawl na ulh lai, thla na cam lai, zumhnak in ka dam cang, zumhnak in ka dam cang, zumhnak in na dam ka si. Sahrang nih a ka tawng kho lo, zawtnak nih a ka tawng kho lo, zawtnak nih ka, ka pum ah nawl a ngei lo, sahrang nih ka pum chungah nawl a ngei lo tiah zumhnak in na phuan lengmang lai i teinak luatnak na hmuh lai. Hallelujah! Cucacun cucu va tuah zungzal. Na tuah lo ahcun Na taksa chung i vaccine um peng ahcun na thlarau na ṭhang kho lai lo. Satan nih sahrang nih na thlarau ṭhawng lo dingin a tlaih cang. A zawt a zawtter cang. Covid vaccine cu kan thlarau zawttertu ah sahrang nih minung chunh lo awk ṭha loin rat ah thlakmi kan si. Bawipa nih fiannak kan pek awnak a si. Cucaah Jesuh min in kan tei lai. Jesuh thawng kan tei. Cucaah cun na pum i, i a thurhnawmmi, na pum i a thurhnawmmi kha ruah ul zungzal. Atu i thlakhat vikhat ruah ulhnak kan tuahmi hna hi sullam a ngei cu. Minung tampi Bawipa nih thin an duh hna cu. Minung tampi Pathian fale nih nan taksa chung ummi, nan ka i a lutmi siseh, Satan nih a tuhmi siseh, a thurnuammi, a ṭha lomi Bawipa nih mi tampi thianh an duhnak ruat ulhnak hi zeirel loin um hlah. Hallelujah. Ruat ulh zong doh hlah. Na ulh khawh chuk ulh. Amen. Damnak na ngeih ahcun ni thum lawng zong ulh hlah. Ni sarih, ni hlei, ni kul le ni khat pal hi cu ulh zungzal. Hallelujah! Ni sawm li na ulh khawh lo man ah ni kul le ni khat tiang cu kal. Na nun chungah na pum hi reset tuah. Na pum chung an hawmmi na eimi a ṭha lu vialte kha reset tuah dih. Hallelujah! Rawl na ulh ahcun na pum a chian ahcun Satan nih rian ṭuannak ding caah na thlarau a tlaihnak ding caah. Zei si? a tawng kho lai lo. Cucahcun vaccine ai chunhmi cu a tlawm bik nuku le nikhat hi ulh u law nan chung i ummi vaccine nan thlarau a zawmi kha nan thlarau a tlaihmi kha thonginn nan chuah bantukin nan thlarau A zei kan ti lai? A luat ṭhan lai i a thazaang ṭhawng lai i Baibal nan rel tikah thla nan cam tikah thlacam khawhnak nan ngei lai. Bawipa nan thangṭhat tikah Leidip Thiangthlarau kha nan fir khawh cuahmah lai. Atu ah ma tampi zong hmanh nu biakinn nan phan nain sarvi chungah nan um nain Khawnsren nan kai nain revival program nan kal nain Bible nan rel nain thla nan cam nain thlarau in thla nan cam lo cu. Thlacam hi pray with the Holy Spirit. Pray with the Spirit ti cu thlarau in thlacam si cu. Amen. Thlarau in thlacam asa cu. Hallelujah. Pathian biak zong hi thlarau le biatak in biak a si cu. Bawipa nih fianam pe hna. Cucu Satan nih na thlarau a zenter. Satan nih na thlarau a tlaihter caah thlarau le biatak in Pathian zong na bia kho lo. Thlarau in thalang na cam kho lo. Na minung sinak na biaknak phung in thlacam phung a si, thlacam awk a si timi phungphai na ngeihmi nih thla an camter cu. Biakinn phak ding a si, a pumh ding a si timi phungphai nih Pathian an thangṭhat te le na thlarau in Pathian na thangṭhat kho ti lo. Biatak in Pathian na thangṭhat kho lo. Zeicah na thlarau kha Satan nih a tlaih cang? na thlarau luatter a hau. Cuacun rawl ulh lengmang. Na taksa a ṭhawnmi, na taksa chungah Satan nih a tuhmi, na kaa in a lutmi, na pum ah thil ṭhalo vialte kha rawl na ulh ahcun khakha Bawipa nih an ṭhitbiak lai i Thiangthlarau nih an ṭhitbiak lai na thlarau kha zalong tein hika i na ruahnak an on piak lai, na thinlung an on piak lai. Na taksa Bawipa nih an chinhpiak lai i thlarau le biatak in thla a cam khomi Pathian a bia khomi na si thang lai. Bawipa nih na thlarau mit auter ko seh. Taksa duhnak nih vawlei duhnak nih thinlung ṭhalo nih atu i Covid hnu in cun minung tampi tlaih cang hna. Biaknak memen an si. Taksa a tlaih mi tampi an um cang. Zeicah an thlarau a ṭhawng kho ti lo. Cu lawng hmanh si loin thlarau lei minung khi biaknak minung nih an huat tuk cang hna. Cucu Satan tactic cucu doralnak an fuam ti lo cu. Thlacam an fuam ti lo cu. Emotion an nei ti lo. Thawngṭha bia ngeih zong an fuam ti lo. Thil dang nih khan a tlaih dih cang hna. Support dei ti ahcun nan Khrihfabu support dei ti ahcun member nan tling ko lo maw? Wedding ahcun member nan tling ko lo maw? Thih lonak ruak vui, ruak vui ahcun member nan tling ko lo maw? Mi an thih tikah support dei ah wedding ah vawlei taksalei ah aa pehtlaimi thil ahcun Biakinn hmanh kan i tlum lo. A si ko lo maw? Thlacamnak, rawlulhnak, Bawipa he hawikomhnak thangṭhatnak ahcun an thlarau thazaang um ti lo. An thlarau thazaang a der. An duh ti lo. Zeicah? Sahrang nih a lamkim a tlaihnak. Tu COVID vaccine bantuk siseh, thil dangdang in siseh, cucacun luatnak lam um hallelujah bawipa nih fiannak pek ko sah cun atu nai ah ka van laktami ka van kir ṭhan lai atu atu ah sahrang number ah khan sahrang number ah khan zeidah kan ton lai ti si ahcun atu bantukin ka chim bantukin manung tampi nih Khrih an hlawt te lai Atu i ka hrin ṭhan ai timi zong nih, ka piangthar ai timi zong nih, Jesuh hi mi tampi nih an hlawt te lai i an zumhnak an pial tak lai i sahrang nambar siksiksik chip, chip ai lak ai lakmi nan tampi te lai. Kha bantuk ai lakmi kha kan chimh hna lai. Cucu a phi chuah ka duhmi cu si. Khamh ka si ahcun Thiang Thlarau ka co ko ahcun zungzal in khamh ka si tiah a zummi hna kha ṭha te ngai u. Vuikhat khamh ka si ahcun khamhnak ka co ahcun Thiang Thlarau nih zungzal a ka khamh cang, ka khamhnak a tlau ti lo tiah a timi hna kha sahrang nambar ah khan Jesuh Khrih nan zumhnak tampi nih nan hlawt te lai i sik sik sik nambar na na lak hnu cun hell ah na kal lai. Sik sik sik nambar ai lakmi paoh hi change an ngei ti lo. Kan chimh hna. Change an ngei ti lo.

Na khamhnak hi si maw Baibal zei si na khamhnak hi tharphang lengmang in a dih dongh tiang tuan si maw work out your salvation na khamhnak in rian tuan a dih dongh tiang ti si cu hallelujah a dongh tiang i ing tuar khomi cu khamh an si lai ti nam cu salomo khamnak ka co na ti zongah thiang thlarau ka co na ti zongah atu bantukin timh ciammam lopi zongin na fanu hna a thi ding a sanga accident a tong ha tahchunnak ah sizung ah na tlikpi nga na fanu kham le na duh sahrang nambar lak ding si le lak awk lo a tha lo ahcun Na fanu a nunnak na zoh khawh lo sual i na fapa maw na innchungkhar maw an thih lai na si pakhat luat na duh ruang i sik sik sik na ai lakmi na si ahcun ka khamnak a hmun ko e a tlau lo na ti zong ah hela na kal ko lai na duh thimnak nih sual an phawt lai na duh thimnak nih an thah lai na duh thimnak nih an hrawh lai Bawipa nih fiannak an pe seh. Cucaah cun khamhnak a tlau tiah a zummi zong, a tlau lo tiah a zummi zong, kan hmaika sahrang nambar Antichrist uknak ah hin sui le ngun hmanh a tak an si le si lo mei phu chungah hneksak an si bantukin a tuhmi an tam tuk cu sui khi leng lei zohnak in ai lo dih suma Atu ahcun sui tua tam tuk le sui bantuk a tleu. Sui bantuk bak a si ko cang. Zoh ah hin sui kha a si ko. Nain a tu le a sit cu zohnak in thleidan khawh a si ti lo. A ceu nak in thleidan khawh a si ti lo. Ai dawh nak in thleidan khawh a si ti lo. Sui le ngun sui a tak le tak lo cu mei phu chung ah peih tikah ai thei. Cu bantuk in zumtu tampi hi Thiang Thlarau ka co a timi hna si hna seh, ka co lo a timi hna zong si hna seh, a ra lai dingmi caan ah hin na zumhnak Bawipa nih an hneksak hna lai. Hallelujah! Cu tikah hil man na kal lai, zungzal nunnak ba na hmuh lai timi cu mi tampi an i thei. Cucun Jesuh nih ka rat tikah Vawlei ah hin a ka zumtu hi an um te hnga maw? tiah Jesuh nih a chimnak cu a si. Zeicaah atu bantuk me men hin ruat hlah u. Atu bantuk in harnak me men ruat hlah u. A fak bikmi hremnak ti cu amah Jesuh Khrih nih the great tribulation temh innak. Hi hi cu a hla zong a rak um bal lomi a si lai ti. Vawlei hram thawk in nihin ni tiang hremnak a fak tukmi kan theih mu. Atu i lam zultu hmasa hna an hremmi hna kan theih mu. Lamkaltu hna chendeih thawngah an rak thlakmi hna an hngawng an tam i vailok an tahmi mei ah an khanghmi hna camaw lente colhnak ah an hmenmi hna tampi kan hmuh hna mah nak hmanh in a fak deuh lai te. A fak bikmi, a hlan ah a um bal lomi thil a si lai te. Cu nakin hmailei zong ah a um bal ti lai lo a ti. Cucah a fak tukmi a si lai ti ko cah hin a fak taktakmi hremnak a si lai cah hin kha hremnak tih ruangah ana thih phaih hna lai i ana tlar hna lai i covid chan bantukin mi tampi an thi tiap sambot an tar Social media an thenh, an thi cuahmah. Cucu a si ti le video kip ah an zaih i an a thih, an a phah ni Covid lio hmanh ah zeitluk in dah na ttih na phan. Mah nakin thihphannak tam tuk a ra lai i an thah lio na hmuh hna lai, an hrem lio na hmuh hna lai, an tuahmi ttih a nunzia na hmuh hna lai i cu bantuk intuarnak in Siksikzik kha ai thimmi nan tampi te lai. Atu tein na zumhnak Jesuh Khrih ah na bunh lo ahcun, Jesuh Khrih na biakmi a feh lo ahcun, biatak ah na dir lo ahcun, thlarau in na khah lo ahcun, na zumhnak nih an hruai khawh lo ahcun, Jesuh caah nun, Jesuh caah thi na ngamh lo ahcun atu i ka piangthar na ti zongah khamhnak ka khamhnak a thlau lo ka doctrine cucu a si i kei cu oneness ka si i trinity ka si i kei cu cucu a ṭialmi ka si i cucu a tuahmi campaign crusade tam a tuah cangmi ka si i cucaah cun ka ram khi ka phan cang keimah thawng chimnak thawngin mah cu tipil an ing cang cucu anih hi thla ka campiak nak a dam e cucu an rak ai na ti len zongah a si maw? Cu ni cu thla ahcun mizeidah na si timi na theih te ko lai. Thlarau le biatak in Pathian biak caan a si. Cucaah cun atu kan chan hi tih a nungmi chan kan phan. Atu kan chan hi a sasawh in kan um caan a si ti lo. Hallelujah! Bawipa nih fiannak an pe ko hna seh. Digital ID tlawmpal ah a rak ra lai hihi Zeicah ti si pahnihnak ah vaccine a ra cang. Atu digital ID a rak ra lai. Digital ID hi siksiksik a si lo. COVID-19 bantukin siksiksik a si lo bantukin siksiksik hriamnam a si bantukin digital ID zong hi siksiksik nih a hmannak ding caah a hriamnam pakhat a si. Zeicah digital ID cu kan thlarau lei a si ti lo. Vaccine cu kan thlarau lei a ṭem ṭawntertu thil a si. Digital ID cu atu i kanmah minung sining, kan minung sining, kan information, kan rianṭuannak ding kong oh, atu i kan minung sinak, kan nunnak hi tlaih ding ah digital ID kha an chuah dingmi cu si. Digital ID ahcun na zeizong te a lang dih lai. Digital ID ahcun ana zoh la i Na ruahnak na thinlung, na khuaruahmi, na duhmi, na hobby, na seiuan sami kha a lang dih lai. Kan soul a tlaitu si. Business ID cu kan kan uh, mara nih soul an timi spirit body soul tiah pathum a um cu mu. COVID-19 cu spirit a control tu si. Atu soul kan timi digital a rak ra lai. Cucu zeidah si lai ti si ahcun kan ruahnak, kan thinlung, kan emotion a tlai khotu si lai. Na ruahnak skin an i tuah lai i skin an i tuah lai i hi nu hi zeidah a duhmi si tiah an i theih lai. Na bank khong ah phaisa zeidah um an i theih lai. Hi nu hi zei bantuk thinlung a ngei bihna a si tiah an i theih lai. Hi nu hi zeidah a huam ti kha Cu ahcun uh, digital ID ah khan na sining vialte na ruahnak ah an tlaih khawh lai i atu i sizung ah kan kal i kan i piah i an kan check i an theih bantuk in digital ID an chuah tikah cun minung kha kan hmai an scan i atu i an theih bantuk in kan phone kan kan fei ṭham in kan on bantuk in kan kan laptop siseh kan zeizong te FaceTime in kan app siseh kan social media zong siseh kan hmai in kan on bantuk in a tlaih khawh dih bantuk in digital ID nih an kan tlaih dih lai i hi nu hi pa hi zei bantuk dah si ti kha an kan theih lai cucaah cun an kan offer lai kan chanbaunak kan herhmi kha anmah lei anmah lei ah anmah rep ah luhnak ding caah an kan offer lai Tahchunhnak ah, a li lengmi na si ahcun a li a leng i amah lawng i a ummi minung a hlam tukmi na si ahcun an i theih lai i kha bantuk kha cu ti sik an i awfal lai. Na duh tukmi minung, hawikom na duh tukmi midang kha an i tuahpiak lai i tikhen nangmah tlaih dingah sualnak chung luhpi dingah zeidan a hakuat a si zeidan na weakness a si tiah muihnak cungah six six six number lei la kho te ding in an ofala i an wa cun an taih te lai cuca cun digital id nih hin atu minung tampi an kan taih te lai timi kha philla cu nu cun chip ara te lai sama ana taih hnu cang cun chip kha na duh le duh lo zongah fawi tuk in nai rawn te lai na cal ah maw na chik ah maw cucacun vaccine le digital ID nih hrampi a si ta lai i an kan tlaih dih hnu ah fawi tuk in kan dul duh lo zongah kha chip rawn nak ding ca sik sik sik number a lak nak ding ca in ka kau pi an on nak kasi cucacun atu te hin thlacam kan hau atu te in pathian leiah ta kan hau pat cun a donghnak bia ka van chim ka duhmi cu aliens atu ah UFO tampi an hmuh cuahmah cang hna cozah nih official tein an that ngam lo tin vawlei ah van ah aliens pawl tampi vawlei ah an ra an ti. Aliens pawl tampi an tlong an ti. An hmuh lengluang ko hna. An result an tuah lengluang ko hna an thei kho hna lo. Cozah zong nih official tiin aliens kong hi an chim ngam lo. Behind ah zeida um thlarau chia riantuannak Satan riantuannak si. Atu i aliens kan timi hna hi Alien catak an si lo cu. Khuachia rianṭuannak a si cu. Thlarau ṭhalo rianṭuannak a si cu. Zeicaah? Noah chan bantukin caan donghnak a si lai caah aliens pawl hi an rak chuk cuahmah lai. Thlarau chianaa rianṭuannak vawlei ah a cak cuahmah lai. Cuahcun hi bantuk kong zong ṭha tein ngai law, posketli bantuk ngai law, zeitindah thlarau chianaa nih rian an ṭuan? anmah aliens hna nih interview an tuah hna tikah zeitindah bia an chim zeidah vawlei ah an mission a si vawlei khawn ṭhawl dingah vawlei a rawk cang lai cang caah hin anmah thazaang hmangin vawlei ah cungah rianṭuan dingah no ah chen i giant hna thlarau chia hna the fallen angel timi nawl a ngai lomi hna nih no ah chen i Manung le anmah ṭhitumnak jin an khuruk bantukin manung thi le thlarau chian ah thi ai cawh i rian an ṭuan bantukin atu no ahcun bantukin caan donghnak zong hi thlarau chia rian ṭuannak in aliens hmang in atu AI hmang in acun thlarau chiana nih atu i manung chungah tuahnak in Manung le khuachia pawl kha taksa that a si, rianṭuanṭinak a ṭhitumnak, nupa sual tuahnak in atu caan donghnak ah hin a chungah rian an ṭuan cuahmah. Atu ah mithmuh kut tong in tunu kum khat kum hnih ah kan hmu ah fak tuk in rian an ṭuan cuahmah. Cucaah cu atu zong i Hollywood hna music music a chuahtu hna music industry pawl an khawl sat hna ka zuah hmanh u. An hla na ngai hmanh u. An fashion na ka zoh hmanh hna u. An design, an thil hruk ning ka zoh cang hna u. Khuachia lawng te an si cang cu. Anmah minung taktak an si ti lo. An thlarau an zuar cu. An rumnak ding caah, an minthannak ding caah, music industry a tlaitu, Hollywood a tlaitu, TV kan hmuhmi hna atu i video i an chuahmi vialte a tlaitu hi khuachia thlarau chia hna an si anmah le minung kha cawh in rian an tuan cang atu i minthang tampi khi anmah taktak an si ti lo khi ṭha ti zoh hna u, anmah taktak an si ti lo. An chungah anmah le khuachia hmunkhat ah rian a ṭuanmi an si cang. A lenglei cun minung in nan hmuh hna lai, an chunglei cu minung an si ti lo. Khuachia rian ṭuannak lawngte a si. An hla zoh hna u, an music zoh hna u, an perform nih an concert, an biachim ning, an thilhruk aih ning, an minthan hlan le an minthan hnu an design an tuah ning khuachia riantuannak lawngte. Alien in siseh, minthang hna in siseh, AI in siseh, robot in siseh, digital AI in siseh, a lamkip in kan chan ah hin thlarau chian ah caan an dongh cang lai caah minung hi khawl ṭhawl ding ah Jesuh Khrih zum, zum kho lo ding in an kan tlaih cuahmah cang lai. Cucaah atu kan caan hi atu kan caan hi end time hi end time kan timi cu Satan pennak a dong cang lai tinak a si. Adam chan in Abraham chan tiang kum thong ni Abraham in Jesuh chan tiang kum thong ni Jesuh in atu kanmah chan kum thong ni kum thong ruk chung uknak hi Kum thong ruk chung Satan nih vawlei a ukmi hi a dong cang lai tinak a en ṭham timi cu si. Amen. Kum thum kum thong ruk chung kha vawlei hi sualnak nih Satan nih ukmi a pennak ram hi a dong cang lai caah a donghnak ahcun thlarau chian ah fak tuk in rian an ṭuan cang lai. Khuachian ah fak tuk rian an ṭuan lai. Minung a lam kip in politik ah siseh, biaknak ah siseh, company ah siseh, Atu bantukin music ah siseh, Satan nih a khawn thawl cuahmah lai i a uk cuahmah cang lai. Cucacun nangmah le keimah biaknak minung me men kan si awk a si ti lo. Amen. Hallelujah. a chiat caan a si. Khuachia nih kan pum ah rian an tuan khawh nakhnga lo a chiat caan a si. Thianghlim tein um caan a si. Dingfal tein nun caan a si. Thlarau le biatak in Pathian biak caan a si. Amen. Amen. Rawl ulh cuahmah caan. Kan pum a theh cuahmah caan. kan phan. Timhlamhnak caan caan sau kan ngei ti lo. Caan saupi kan ngei ti lo. Siksiksik a rat hnu cun, Antichrist a rat hnu cun, Jesuh Khrih a ra cang lai. Jesuh Khrih hi siksiksik le Antichrist uknak a um hlah lo paoh cu a ra lai lo kan chimh hna. Tuzaan ah a donghnak bik ah thazaang pek an duhmi hna cu hika comment zong ah an tial pah tawn. Jesuh a ra lai, Maranatha, Maranatha. Jesuh a ra lai, si maw? Maranatha, Jesuh a ra lai. Jesuh a ra lai, Jesuh a ra lio tiah ka chim lengmang tikah minung tampi nih an zum khawh lomi le comment zongah an chim lengmang mi cu Jesuh nih pei ka rat lainak cu ka pa lawng nih theih cu ni le caan mizeihmanh nih an thei lo tiah a ti. Cucu mi tampi nih kan i tlaihmi si. Mi tampi nih kan zumhmi zong si. Mi tampi nih Baibal ah a ṭial caah kan i tlaihmi a si. Jesuh a rat lainak hi a ni le a caan cu ahohmanh nih kan thei kho lo. Keimah zong nih ka thei kho lo. Theih zong kai tim lo. Amen. Hngalh zong kai tim lo. Zeicah? Bawipa nih an kan fianter lomi cu kanmah nih kawl zongah santlaimi si lo. Bawipa nih innka awn lo ahcun kan hmuh khawh dingmi thil a si lo. Bawipa nih hohmanh nih nan hngal lo a ti caah kan hngal kho lo minung nih maw? Minung ma zeihmanh nih kan hngal kho lo. Cucu a takmi si. Keimah zong nih a ni le caan ka thei kho lo. Theih zong kai timmi si lo. Nain timhtuah an kan fial. Amen. Hallelujah. A ni le caan nan theih lo caah a timtuah u an kan ti cu. A ni le caan an theih lo caah ralring tein um u an kan ti. Cucaah cun Jesuh Khrih nawl kha ngaih kai thim i timh tuah le ralrin tein um kha keimah cu ka rian a si. A ni le caan theih kha ka riat a si lo. Bawipa nih nan theih lai nan kawl lai tiah an kan ti lo. Amen. Ralring tein timhcia tein an um lai an kan ti. Hallelujah. Cucaah cun days and hours days and hours mara hol cun ani la caan an thei lo ati days zai dai nikhat ni monday kan thei kho lo monday am arat lai tuesday marat lai kan thei kho lo wednesday marat lai Thursday maw rat lai? Friday, Saturday, Sunday. Days kan thei kho lo. Jesuh bia ning in mu days kan thei kho lo. A hmaan. Cu bantukin hours kan thei kho lo. Zing paruk ah maw Zing pasarih ah maw, zan paruk ah maw, zan tim hleihnih ah maw, zanlei pathum ah maw, zanlei paruk ah maw, zan paku ah maw, no kan thei kho lo. Hours kan thei kho lo. Days and hours. A ni le a caan kan thei kho lo. Bible ah cu ni nikhat ni ah nazi paruk ah ka ra lai atalo. pathumnak cu bantukin June thla nithum ah July nithum ah ti bantuk dei nazi ni nan thei kho lai lo a ti bantuk kan thei kho lo homan nih an thei kho lai lo keimah zong nih ka thei kho lo nain Jesuh nih Zei na si? Season an kan chimh timi philh hlah u. Hallelujah! Khua caan an kan chimh. Season and sign. Khua caan le hmelchunhnak kharuahhar thil an kan chimh. Season timi cu um, thal caan ma si, khuasik caan ma si, pau caan a si timi bantukin Jesuh a rat lai caan kha Baibal nih an kan chim. Cu bantukin Jesuh nih a rat lainak ding i hmelchunhnak sai ka rat lainak ah sai hmelchunhnak tampi a ra lai. Hi hmelchunhnak vialte hi ti kha Jesuh bia bantuk mu hi hmelchunhnak vialte hi nau ngenfah bantuk a si lai ti ka ra cang tinak a si lo ti nau ngenfah bantuk a si tiah ti amen atu hi vawlei hi nau ngen a fak cuahmah hallelujah cu nau ngen fahnak kha nu nih nau nan pawi tikah nau nan ngeih lai nan i theih cu Nau nan pawi nan i theih cu thlaruk ka si cang, thlakua ka phan cang tiah nan i theih cu. Nain zeitik ni le zeitik caan ah ka nei lai ti cu fiang tein nan i theih ṭung lo. Naite a thla ka nei deng cang ti cu nan thei ko lo maw? Bawipa nih fianang pe hna seh. Kha thlakua na si cang ahcun nau ka nei deng cang ti nai thei cu zei caan na paw nih a piah cu sai Hmelchunhnak Nau na ngeih lai nak in hmelchunhnak sai pei thlakhat thlahnih thlathum ai dang cuahmah cu. Thlakhat na si lio ah a ding deuh. Thlanihnak ah a fak deuh na re thai deuh thlakuahnak ah cun na sai kha a fak tuk cang. Hmelchunhnak kha a tam tuk cang. Nau a cawlcanghnak ah a thei tuk cang. Pathian nih Jesuh nih ka ra lai ca ka rat lai lai nak ah cun hi vialte hi hmelchunhnak a ra lai timi kha a fak cuahmah cu a ra cang caah a ra ti lo salo a rami kha a pin cuahmah mangtam a pin cuahmah harsatnak a pin cuahmah hremnak a pin cuahmah ral a dohnak a pin cuahmah a tuknak a din a pin cuahmah a um ciami kha a um cang salo a pin cuahmah increase a ngen cuahmah sualnak a rak um cangmi kha sualnak a fak cuahmah nau ka gei lai nan ti in sizung ah ben nan phak cang kha A zaankhatnak nan riahnak nakin a zaan hnihnak pei a fak deuh kha. A zaan hnihnak nak pei a zaan thumnak na nau in a fah deuh kha. A chuah lai tak cun he te pei nai sen kha te dengmang in. A fah tuk cang ah cun nau pei a chuah lai kha si cang cun. Asinain hi bantuk vawlei ah ral tuknak thil phun kan tonmi a fak cuahmah ti pit hlah. Aa khuik zong a fak cuahmah, tilian zong a fak cuahmah, thawlaldu zong a fak cuahmah, thihnak lonak, sualnak zong, ṭhatlonak zong a fak cuahmah timi philh hlah. A fak cuahmah ahcun nau a chuak deng cang timi kha nu nih nan theih bantukin Jesuh Khrih nih ka fale nih hin ka ra cang lai timi thei hna seh tiah pei an kan cawnpiak cu. Thei hna la seh tiah Jesuh nih an kan cawnpiak ṭung lo. Amen. Jesuh nih ka rat lainak hi thei hna seh an kan ti dakaw hmelchunhnak kan cawnpiak cu a timtuah hna seh law a timlam hna seh tiah pei hmelchunhnak tampi in kan chim kha nain nazi zinglei zanlei kan thei kho lo nikhat ni in nesuri ka lak zei bantuk kan thei kho lo Ngatin ka rat lainak thei hna selaw a tim tuah hna seh ready te um hna seh tipe Jesuh nih kan cawn piak kha ya now nan nupi le nang zong nau na ngeih tikah nau na ngeih lai pei nai tim tuah kha na nau ngeih lai a phak hana cu nai tim tuah tung lo rian zong na tuan ko kha in zong ah in zong ah duh tawk in na um ko kha biang zong na phan ko kha cun atu zong ah rian zong na tuan ko kha Nain thlakua na si cang ahcun, thlakua na si i nau na ngeih lai ahcun, sazung te ah pei nan kal kha nan nuva tiin nau in nau nulepa zong pei nan fian kha a thilri zong pei nan zalh i sizung ah nan riahnak ding caah halmi vialte nan timtuah kha nau ngei dingah pei ready tein timhtuahnak na ngei kha cu bantukin Jesuh nih a rat lainak hi timhtuahnak ngei hna seh tiah a rat lainak ka rat lainak hi thei kho hna seh fiang kho hna seh ka tlawrh hna la seh a timtuah hna seh law tiah Jesuh nih fiang tuk in an kan cawnpiak kha zei zeicahdah theih luh lo cu nan um ani le caan cu kan thei lo ti me men cu nan chim theih khawh a si a caan a khua caan theih khawh a si Amen. Jesuh bia ṭha tein rel u. Nanmah ruahnak doctrine in kal hlah u. A nazi kan thei kho lo. Cu bantukin nangmah zong fa na ngeih hlan ah ka fapa hi nazi zinglei a chuak lai tiah na theih khawh ṭung lo. Nikhat ni ni ni a chuak lai tiah na theih khawh ṭung lo. Judai an kan piahmi thawng cu an khat hngami pe si kun cu. Bawipa nih fian an pe hna seh. Atu i na fa na ngeihmi vialte khi Nazi cucat ah a chuak lai tiah na rak chim cia kho maw? Nikhat ni in nithum ni a chuak lai tiah na rak chim cia kho maw? Chim cia kho hlah. Cu bantuk cu Jesuh nih ka rat lai nak i a ni le a caan in nan thei kho lo a kan ti cu. Nain na nupi nau a ngeih lai ding cu aan nai cang timi cu a sign in a umtu in a paw in Amen. Na theih khawh cu cu cu pei Jesuh nih ka rat lainak cu hitin a si lai. A fak cuahmah lai. Ral tuknak a fak cuahmah lai. Mangta a fak cuahmah lai. Sualnak a karh cuahmah lai. Thatlonak a karh cuahmah lai. Biatak an hlawt cuahmah lai. Pathian duhdawtnak an kaltak cuahmah lai. Minung duhdawtnak vale zetchan a karh cuahmah lai. Thil tha kha thil thalonak thil tha kha an hlawt lai i thil thalo tu kha an duh deuh cang lai. Sema no ah chan bantuk a ser lai sualnak tak salun ah khat lai increase increase angen cuahmah lai tiah ti kha cuca cun Jesuh bia kha zau days and hour ati kha Pathian nih bia a tialmi na duh tapo in let hlah An ni le caan na thei lo an ti ko khah. Amen. Jesuh a rat lainak cu an theihter khah. Hallelujah. Cucaah cun vawlei hi zoh u law hmailei ah Jesuh a ra lai timi tlangtar in Baibal in Jesuh nih a chimmi zoh in ka chim ṭhan te lai. Baibal ah Jesuh nih zeitindah a chim? Jesuh a ra cang lai. Nau a chuak deng cang timi ka chim ṭhan te lai. Atu zongah atu nu kum thum kum li ah hin rian tampi a rawh lainak pakhat ai telmi cu zawtnak zong a fak cuahmah lai. Atu i zawtnak vialte zong hi a fak cuahmah lai. Vawlei harsatnak tornado siseh, thlichia tilet siseh, um, vawlei nih a chuahpimi vialte hi an fak cuahmah lai i rian siseh thil pakhat tuahmi tampi a thihmi a um cuahmah te lai. Cu lawng zong si loin World War III zong kan hmaika a ra ṭhan lai. World War One Kan ton cang. World War II kan ton cang. A donghnak bik ral World War III kan ton rih lai. Vawlei ral ah ramkhat le ramkhat a donak, ram miphun le miphun a donak, a donghnak bik ral a vui thumnak kan hmaika kan ton lai. Hi pinah hin cun vawlei ral a um ti lai lo. Ram kha le ram kha a tuknak a um ti lai lo. World War III cu a donghnak bik ral a si caah ram minung uknak in a donghnak bik ral a si lai caah a fak bikmi hriamnam nuclear an hman te lai. An ngeih bikmi kum tampi an sermi an fimthiamnak AI technology an chuah cio lai. A donghnak bik ralchih caah ramkhat i ngeihmi dihlak in a thazaang dihlak in an chuah cio caan salai. Tih a nung tukmi valei ralpi pathumnak atu kum tlawmpala kan ton lai. Hi pin cun valei ral a um ti lai lo. Valei tuknak ral um ti lai lo a dong cang lai. Pathian le Satan ral lawng a tang cang lai. Kok and Mekok Armageddon timi ral dah ti lo cu Pathian le Satan Satan le Pathian fale hna tuknak dah ral ti lo cu ramkhat le ramkhat uknak pakhat le pakhat miphun le pakhat a dohnak hi World War III a ra lai i cu dik ahcun a dih cang lai. Bawipa nih fianam pe hna seh. Zeizong vialte pathum hi complete number a si. Bawipa nih fiannak an pe ko hna seh. Pa le fapa le thiang thlarau pathum in ai lang, si maw? Minung zong hi thlarau, soul, body pathum ah Bawipa nih an kan ser, si maw? Atu zong that si Pathian nih a sermi van, that si vawlei ti, si maw? Ti, vawlei van pathum in tling tein a ser, si maw? Satan zong nih ai langh tikah hin Zeidese van ah dragon in ai lang, vawlei ah serpent in ai lang cu maw? Pathian nawl kha ai cawn cu. Dragon in van ah rian a ṭuan, vawlei ah serpent in rian a ṭuan ti lakah zeidese marine ti chung i saram nganpi pakhat in rian a ṭuan. Pathum pathum cio i complete number Pathian rian ṭuan ning, Pathian sining, vawlei serning phungsa a si. Minung zong taksa soul spirits kan um. Cu bantukin World War III zong hi a donghnak bik ral, vawlei ralpi donghnak, a donghnak cem a tlinnak ral a si lai. Cucaah cun nuclear ral in an a do lai. Cucaah cun Lai miphun hna kan sinak cu ral do hlah u. Alaka a si ka tinak a si. Ral nan do zongah, an a tei hna zongah, nan tei hna zongah, na tuk manh la lo. Nan phaisa lam paam, nan nunnak lam paam, nan ruahnak lam a paam, siknak buainak lam a chuak si maw? Cunak cha cun hi siksik a ra lai i nan chawva hi khong u. Joseph bantuk in rawl khawn caan a ra lai. Thlarau lei ah timtuah caan kan kan phan. Atu ah Chin Ralkap nih tei tei tei u law Atu ral nan tukmi hi Chunakam hi hei tei sual u law nan tei la lo cu hei tei sual u law tei na um lai lo ka ti lo mang kha hei tei sual u law federal cozah hei ngah sual u law nan duk met lai lo kan chim na uknak chan na ngem na lo sik sik sik ral ral tam ral vale pumpi ral ara lai curi cun mio uh, 666 number ara la anti crime varai uk uk la i lai mi phun hna ram na duk man lai lo kan caan ngai tuk cang cu hnu cu zai se Jesu Christ ara chang lai kum thong khat pan na adar chang lai ral nan tuk len zong ah chawva nan thawh len zong ah hmailei kong nan theih lo ah cun thiang thlarau fim nak bawi badu nak nan kal lo ah cun nan thazaang chuahmi pakpalawng, nan chawva pakpalawng, nan thlacamnak pakpalawng, nan rian nan nunnak pakpalawng lawng te. Cu a fimmi Pathian fa kan si hau. Kan tuahmi paoh atu i kan rian kongah na chim dang bantukin thla kan cam hau. Atu i na rian vialte, na company vialte hi tlawmpal lo ah a rawk dih kho kan chim. Tlawmpal lo ah na sung dih kho. Tlawmpal lo ah na business a tla dih kho. Cucacun zei rian dah ka ṭuan lai? Bawipa ah zeidah a hmunmi a si? Bawipa na ka pekmi rian hi a rawk ding si maw? Ti kha thlarau le biatak in Bawipa fuh caan a si. Hallelujah! Kan himnak, kan luatnak ding caah timhtuah caan a si. Ai timtuahmi cu luatnak an hnu cungah ko lai kan chimh hna. Thiang Thlarau hruainak Bawipa rianṭuannak nan hmu cuahmah lai. Nan nunnak nan nan pawcawmnak innka thar a ong cuahmah lai. Bawipa kilvennak nan hmu lai. Nain Pathian bia a thin hak i zei a rel lo i timh tuahnak a ngei lomi cu Jesuh nih ani a caan nan thei lo a tim tuah u a ti bantukin Ai tim tuah duh lomi no ah chan bantukin an i ṭhi an um lai. An ding an ei lai, rian an ṭuan lai, an duh paoh i an tuah lai. Pathian no ah nih lawng a sermi kha zei ah an rel lai lo, an nihsawh lai si maw? Cu bantukin ka rat lainak cu a si lai. Atu ka chimmi hi mi tampi nan nihchuak lai. Mi tampi nih a mawt in an ti men lai. Mi tampi nih a piang sual an ti men lai. Mi tampi nih nan zum lai lo. na wahchan bantuk in si maw biaknak minung tampi nih a rummi tampi nih a fim ai timi tampi nih vawlei le a kalmi tampi nih zuiah nan rel lai lo bawipa nih a chim ciami si keimah zong minung nih zum dih u tiah lungput in ka chimmi ka si lo minung nih an ngeih dih lai an an kalpi dih lai tiah lungput ka chimmi ka si lo bawipa bia si caah si amen bawipa nih nih a tuah lai dingmi si caah keimah cu chim ka rian a si. Theihter ka rian a si. Bawipa pekmi kawhhnawhmi chan ka sinak cu mah cu si. Na duh le duh lo kha ka caah piatana a si lo. Hallelujah. Na zumh le zumh lo kha keimah caah piatana a si lo. Nangmah le Pathian karlak kha biapimi cu a si. Amen. Bible ca re law, bathlam re law, Jesuh cawnpiaknak re law, Khrih zultu hna cawnpiaknak re law, Hmailei a ra dingmi profesi profet hna nih an phuanmi zeidah a tling cang? Zeidah a tling lio, zeidah a tling rih lomi um? Profesi cauk vialte Baibal cu a lih kho lomi si. Baibal cu a takmi si caah Baibal in a kalmi kan si. Vawlei hi Pathian nih a chim ciami a cangmi lawngte si cu. A tharmi zeihmanh um lo. A chim ciami a tlingmi lawng te a si. Khakha a tlin lainak ding caah minung ralrinnak kan pek. Zeitindah a can lai tiah an kan cawnpiak, an kan hruai, an kan chim, an kan theihter i cu chungah kan kal bia tu cu si. Minung nih phuahchommi, minung nih tonchommi, bawipan a chim ciami, kan zulh cuahmahmi, kan phak cuahmahmi, detail do in bawipa nih an kan cawnpiakmi tu kha si. Hallelujah. Cuta cun tukum hi biatak tein thla kan cam caan a si. Kan umnak inn, kan umnak rian, kan pawcawmnak a hmun dingmi a si maw? Robot AI nih a san thu dingmi si maw? kan company a rawk dingmi si maw kan business a tla dingmi si maw kan umnak hmun hi a thianghlimmi si maw a buai dingmi si maw ti Pathian sinah kan kun caan thla kan cam caan a si timi tu caan ah thazaang pek kan duhmi hna cu si. Bawipa nih sunparnak co ko seh. Tu zaan a zawhmi vialte nan cungah ka lawm. Uh, Bawipa nih fiannak, hngalh khawhnak, fimnak zunthla chungah siseh, tukum chungah siseh, in pe ko na seh. Bawipa nih caan kan zaangfah ṭhan ahcun Hmaizat lei ah nikhat za le nihnih zan hi Bawipa nih no ah bantuk in tlangau rian a ka pek caah a ka fial caah zumtu tampi ṭhangh ding ah zumtu tampi inn ṭham ah muko bantuk in au ding ah Bawipa nih a ka fial bantuk in Monday night le Tuesday night paoh hi atu bantukin leave service caan kan hman zungzal lai. Monday night le Tuesday night paoh hi online in tlang aunak kha Bawipa nih damnak a ka zaangfah i caan a ka zaangfah ahcun ka rak ngei zungzal lai nanmah zong thlacamnak ti hi rak ngai cio u timi kha sawm kan duhmi hna cu si. A donghnak bikah Pathian fale hna chim kan duhmi hna cu vawlei hi tlaihchan ti hlah u sih. Amen. A chung i ummi zong hi tlaihchan hna hlah usih. An rawk dih cang lai. A hmunmi zeihmanh an um lai lo. Amen. Jesuh Khrih lawng, Jesuh Khrih lawng hi an kan khamtu Jesuh Khrih lawnglawng hi fuhpanh cang hna usih. Kik ah kik bak ko hna usih. Amen. Lum ah lum bak ko hna usih. Pathian pannak chungah kan luh khawhnak ding caah timlam hna usih. Keimah cu timlam ding in an sawmmi hna ka si. Thianghlim tein dingfalnak in biatak in thlarau in Bawipa fuh dingah an sawmmi hna ka si. Amen. An thihpheihtu hna ka si lo. Hallelujah. Thihpheih a hmangmi ka si lo. Thihpheih khawhnak thazaang zong ka ngei lo. Thihpheih khawhnak fimnak zong ka ngei lo. Thihpheih khawhnak thilti khawhnak zong ka ngei lo. Amen. Rimai kan tuahmi hna, kan hlauhmi hna, kan sawmmi hna, a timlam hna usih tiah dawtnak in zawnruahnak in ka chimmi a si timi kha donghnak ah van chim ka duhmi cu si. Bawipa nih sunparnak co dih ko seh. Nan za tein mang ṭha hna u.